Тоҕо диэтэххэ кини билиҥҥи дьиҥинэн кэмҥэ төрөөбүт уола хайдахтаах курдук чаҕылхай предприниматель, хайдах курдук чаҕылхай лидер, хайдах курдук дьиҥнээх чукча характеринтэн дьиһиннэр киһи буолуон сөп этэй диэн.

туох олоробут территорияҕа биир сиргэ олоробут ийэ сиргэ саха да болун чукча да болун өрөөн эбэнки дьүкээбил бары бииргэ олоробут ону тэҥэ ол американец да боллун нуучча да боллун ити итини көрдөрөр диһэн булун бу спектакль туохпут биһи идентичнаспыт итинне көстөр диһэн билинен дигинен курус санаа хаалар спектакль көрөн баран Тус сана, киһи олоҕор киһи киһи олоҕо. Бу аан дойдуга бу Сирияҕа хайдах курдук кини трагичнайы казбирдии киһи олоҕо. Аны биэринэн норуот дьылҕата, цивилизация дьылҕата. Мен улахан күүстээх вопростар тураллар. Иһин это как бы такие вне, вне национальная, вне планетарная

Мен манна көрдөхпүн эһдэ ол бытыыннааҕа туохтаах эбитин мен аһа маннык өдөйдүбүт. Тоҕо диэтэхпинэ кинини эрдэттэн куһаҕан баай куһаҕан кутугуту оҥордубут оҥордубут дьэ арыычча ити маннык конфликт баар буолтаахтара ди да драма ол конфликка буолла кинини арыычча үчүгэй гыныахтынаах дыылаах диэһинээх

урукку тыллардааҕы олохторун арылыччы көрдөрөн бүгүн даҕаны бу ол саҕана туруоруллубут ол саҕанааҕы олохпут орох мөкү уонна киһиэхэ боростуйдук атаҕастабыллаахтык сыһынар орох кэмнэргэ көстөн аһаллар Бүгүҥҥү кэмҥэ олорор олохпут дьон туһугар уонна бу ыраах кытар сирдэр-уоттар, кинилэр олохторо-дьаһахтара сайдарын туһугар биһиги хайдах дьаһанабытый диэн. Үрдээх элбэх толкуйдатар күннээҕи бу бүгүҥҥү бириэмэҕэ бэйэбитигэр сорук уонна үрдээх элбэх боппурустары туруора ирдиир, көҕүлүүр үрдээх интэриэһинэй спектакль туруоруллубут Андрей Савичевиха махтал, артыыстарга махтал. Уонна бу спектакль аха көрөөччүтүгэр республика культураны таптааччыларын көрүүтө үрдээх улахан сэҥээриини ылыаҕа диэн Бу дьайыы туруоруугут ровно Ити чугуотка Аллараа Холма диэки буолбут сыһыаннаһыылар. Бу факториялар Американы уонна Россияны кытта атыылаһыы, эргиэн, ол быыһыгар дьон олоҕо, дьон-дьаһаҕа. Ол-бу үс чаастаах толорууга сыалай эпоха уларыйыытын Роман наһаа үчүгэйдик тиэртин дии саныыбын уонна Саха Республикатыгар бука барытыгар буолбут дьайыыны көрөн аастым. Ити икки тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэкки сыллааҕыта буолбут гражданскай сэбиэскэй сэбиэскэй былаас кэлиитэ, олохтоох нэһилиэнньэ ылыныыта, хайдах ыарахан условия хоту бу Саха Республикатыгар уларбыппыт, Саха былаас кэлэн саҥа сүүрээннэри киллэрбитин бу республика сүүс сыллаах юбилейыгар хаама сөпкө турбут дьаныыбын. цивилизациялар киирсиилэрин көрдү. Уонна ол мөккүөргэтон хайдах буолабыт, биһи кимнээх диэки буолабыт диэн боппуруос күүскэ турар. Онуттан мин бу спектакльга буох ол гынан баран Андрей Савич кыайыыларынан көрдөхпүнэ мин арааһа Евразия диэки охтуохтаахпыт диэн иэҕии баар диэн өйдөөтүм. Бу спектакльга мин кылгасынан инник. Киэҥаналарга халайар айымньы буолан биэрдэ. Онон биһиги бу айымньыны дууһаҥа премьераны ыччаттарбытыгар тиэрдэр кырдьык рекламалыыр, көрдөрөр уонна элбэх ыччаты бу спектакльга халайар туохтаах айыппыт, сорук оҥостуохтаах айыппыт. Улахан кээмэйдээх айымньыны, романын, сэрэни спектакль оҥорон туруоруу эмиэ улахан үлэттэн таххар бу үлэ табыллыбыт диэн бэлиэтиини бастатан туран Бу хурдаах кырдык улахан үлэтин тахар улахан кэмитэҕэ именно аҕайах саасыгар онньон көрдөрүү. Аҕайах саннаах, төрүт омук, кини дьылҕата, кини олоҕо, кини өйө-санаата, үгэһэ, тыла хайдах буоларый? Хайдах сайдарый? Инникитэ хайдах буоларый диэн ыйытыы турар. Онна бу хотугу тохтенди хрук кимир севера диэн. Ол эбэтэр хрук кимир севера яр деген ахалдатака хоту дойду чараас айылҕата, уйам айылҕата, экологията, экология диэн айылҕа эрэ буолбатах, манна тылбыт өспүт барда киирэр. Экология ким өйдөбүл ылан көрдөххө, тылбыт өспүт, төрүт үгэспит, өйбүт-санаабыт, айылҕабыт хайдах буолар эбитий? Ыйытыы турар, онно ол ыйытыыга хоруй көрдүү сатааһын. Бу аһаҕас Драма били Хаконын быһыытынан аһаҕас түбүктээх айымньытын көрдүм. Режиссер, артыыстар бу ыйытыыны биһиэхэ үрдэх чуолкайдык, онно үрдэх талааннаахтык турордулар диэн диэх баҕар, манна көрөөччү бэйэтэ толкуйдуур. Халгы хайдах буолар диэн. Онно бэйэ көрөөччүтүн иитэн таһаар. Театр бэйэтэ көрөөччү. Конечно, театр норуот театр, норуокка анаһыт театр, норуот. Гынан баран өссө бэйэ көрөөччүлээх театр. Ол ол оны иитиэххэ наадата. Оны бүгүҥҥү кэпсэтинэн көрдөххө били бэйэбит көрөөччүбүт баар эбит. По крайней мере, мен спектакльлербинэн көрөөччүлээх күн диэммит так. Бастакыта иккиһэ Ити Ульяна Алексеевна туох Хочсубутунан муораҕа баар битиэн деликатнай баайдык улахан теманы таһынна. Биһиги хотун ороттор культураларыгар я билигин ону өйдөөн истиҥ уонна хөпкө диохтарыйын все-таки көхсүбүтүнэн кыратык курдук ора хотун орот культураларын бала муора уонна ол арый бурдук оҕустук арый бурдук көрөн турабыт манны буолатах Ону дьэ полиция гынаттыгар буолла элбэх үлэ буота барар, конечно, туох депутаттар төрүттэн мин туох толох Отсюда барып гынан барам мен более глубинный, глубинный процесс Вот оны деп театр спектакль спектакльге ол диэккен хайыһандары биһи культурабытын

Дьааны хайатыттан туохтаах? Дьаанна саха диэбэппит, чупсары чупчу диэбэппит, диэн ити олоро бүгін персонажпыт обраһа уонна били ойуун обраһа уонна уонна этэр буотта туох уонна дьаан хайытар баар улуу даҕантан биһиги диэ ол кини бүгүрэ кини туга диэн ити иннэ биһиги культуралар

председатель тура северных территорий туора диэн кэл ууну оҥорбуттар онно тыл этэр буолла аддаха улаханнык өрө көтөҕүллэн бу улахан бай тема аһылынна ону зам министра культуры россии диэтэр что сказал-то товарищ борисович циркум пуль циркум пуль пуль пуль пуль тох диирин диэтэ Севера, Севера диэн, бартарааран көрөллөр. Севера диэбити тыл барбыт сибилиин дэтэлэр. Севера диир, арааран көрөллөр. Холбоон булна, оннук сылыйды, туох курдук көргөттөр билин даҕа. Хотя бы на Россия то үс iki biляпат үс кымы диккитэ хоту дойду. Онон диэн биһиги диэн искусство, культура уонна саха театра исследовательская работа занимает. Ол иһин, конечно, элбэх буолла туохпут элбэх ити ситэ орбонохпут ситэ гынан баран мээнэҕэр ити өттүгэр үлэлиэхпитин наада диэн те уонна бастан туран түмүктээн тураттахха саха театрын аатыттан эйиэхэ бачча хойукка олорон буолла ити сүгэ ама буолбуккутугар элбэҕи өйдөөтүбүт Үлэлэр көрүөхпүт эмиэ, кинилэрин көрүөхпүт, ол аата сир бастыыр билсиэрдиир диэбиттэр ама. Дьэ онон үлэ буолбатын биэрдигит, онон дьиэҕэ бараспыккыт.